Merħba, dan huwa l-programm tal-Kampanja Ħelsien Nazzjonali u tal-Front Maltin Inqumu. Dan l-aħħar, Malta ġiet ikkritikata mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, mill-Gvern jiġifieri tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll minn uħud mill-Membri tal-Parlament tal-Ewropa, fejn qalu li Malta qed tbigħ il-passaporti u uħud minn dawk li qed jixtruhom qed jagħmlu hekk biex jaħslu l-flus. Qalu wkoll li Malta hija tax haven, moħba, fejn isir l-evażjoni tat-taxxa. U allura kien hemm dinha l-kritika. Issa lanqas jista' jkun li meta pajjiż qed ibigħ il-passaporti ma jkunx hemm xi wieħed jew tnejn illi l-intenzjoni tiegħu tkun illi jaħsar il-flus jew jagħmel xi ħaġa illegali oħra. Huwa fatt ukoll illi s-servizz li tagħti Malta fil-financial services jinkludi mod kif il-kumpaniji kbar jevadu t-taxxa. Però xorta jibqa' l-fatt illi Dil-kritika li saret hija kritika mill-iktar ipokrita għar-raġuni li l-bejgħ tal-passaporti, is-servizz tal-financial services fuq l-evażjoni tat-taxxa huma politika tal-Unjoni Ewropea, tal-istess Kummissjoni li qiegħda tikkritika jiġifieri, u huma attivitajiet fil-fatt imponuti fuq il-Gvern Malti tal-ġurnata. Il-Gvern Malti m'għandux ċans, m'għandux jiġifieri għażla illi ma jattwax dawn il-policies. Ħalli naraw il-għala u narawhom waħda waħda u naraw kemm hi ipokritka dina il-kritika illi jagħmlu l-kbarat tal-Ewropa. Ħalli nibdew bil-passaporti. Fl-2017, mhux sena li għaddiet ta' qabel, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bejniethom biegħu 825,400 passaport. Jiġifieri araw l-ammont kemm hu kbir. Minn dak kollu, Malta biegħet madwar 650 biss passaport. Allura xi jfisser dan? Dan ifisser li kieku Malta ma ma bħietx dawn il-passaporti setgħet, mhux bilfors, dawn sempliċement kienu jmorru għand il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, jixtru l-passaport Ewropej mingħandhom u xorta kienu fil-fatt dawn is-650 li biegħet Malta kienu jinbiegħu minn pajjiżi oħra. Fir-realtà, allura, il-pożizzjoni ta' Malta hija li lanqas għandha għażla għax tista' ma tbiegħx. mhux bilfors, imma sempliċement il-flus li qed iddaħħal Malta mill-ħbeb tal-passaporti joħduhom pajjiżi oħrajn. Issa barra minn hekk, anki jekk toħodha ras għal ras, Malta biegħet bejn wieħed u ieħor nofs l-ammont ta' passaporti illi biegħu il-pajjiż il-kbar, għax wieħed milli meta qed ngħid li Malta, skont l-istatistika da uffiċjali, biegħet 650 passaport, Wieħed forsi jgħid imma aħna pajjiż żgħir. Xorta il-kbar qed ibiegħu iktar. L-Italja fl-istess sena, 2017, biegħet 146,000 passaport. L-Ingilterra biegħet 123,000 passaport. Il-Ġermanja, l-iktar pajjiż sinjur u b'saħħtu fl-Ewropa, biegħet 115-il elf passaport u Franza, imbagħad, li tiġi warajha bħala l-iktar pajjiż b'saħħtu, 114-il elf passaport. Jekk wieħed jagħmel proporzjon ras għal ras, jekk wieħed jagħmel proporzjon, jiġifieri, u jikkalkula mal-popolazzjoni ta' dawn il-pajjiżi, xorta isib il-650 li biegħet Malta bejn wieħed u ieħor, dal-pajjiżi biegħu d-doppju passaporti li bigħna aħna. Allura min irid jgħid il-verità, l-ewwel ħaġa li għandu jgħid hija li d-deċiżjoni li Malta tbigħ il-passaporti fil-fatt għalkemm legalment mhix imponuta fuq il-Gvern Malti, hija fir-realtà imponuta inkella nkunu boloh illi sempliċement dak illi nistgħu ndaħħlu aħna ntuh rigal lil ħaddieħor. Dan ma jfissirx, ħa niftehmu, illi l-bejgħ tal-passaporti huwa l-aħjar ekonomija għall-Ewropa u għal Malta. L-aħjar ekonomija hija li dik li jgħidu għal ekonomija reali, l-industriji, l-agrikoltura, is-sajd, il-fabbriki, din hija għaliex il-bejgħ tal-passaporti mhuwiex xi ħaġa li jista' jibqa' għal dejjem u li għandek garanzija dan li se jibqa' jġib fis-suq il-flus li qiegħed iġib. Però naturalment Malta waħedha ma tistax tibdel il-politika tal-Unjoni Ewropea, l-Unjo, anzi, anqas għandna saħħa nibdluha l-politika fir-realtà. Meta l-kbarat jiddeċiedu li jibdluha l-politika tal-bejgħ tal-passaporti, tinbidel għal kulħadd u għal Malta wkoll. Ma sadattant, ara ma taħsbux illi l-146,000 passaport illi biegħu l-Italja Lil barranin ma kienx hemm gangsters li xtraw minnhom daw biex marru l-Italja u Sqallija u Calabria u Napli, kulħadd jaf kemm hemm mafja f'daw ir-reġjuni tal-Italja, ġifieri dik hija kollha ipokrisija. U magħhom, mal-kbarat tal-Ewropa, huma ipokriti wkoll. Dawk f'Malta li qegħdin jikkritikaw is-sistema tal-bejgħ tal-passaporti sempliċement minn Malta. Ara kieku jgħidu m'għandux ikunu l-bejgħ tal-passaporti u jgħidu għandha tieqaf kullimkien, kif hi xi ħaġa li tista' ssir. Kieku tkun kritika ġenwina, imma Dawk, il-Partit Nazzjonalista, uħud mill-NGOs, dawk tar-Repubbliku, huma x'inhuma hawn daw li joqogħdu jgħidu għax xbieh ta' passaporti. Jiena mhux qed ngħid illi Malta għandha tibni l-ekonomija tagħha fuq il-bejgħ tal-passaporti. Anzi, naħseb illi l-Ewropa hija b'saħħitha biżżejjed ekonomikament, jekk trid, li tista' ma tbigħx lanqas passaport wieħed u l-ekonomija tagħha tkun b'saħħitha. Imma r-realtà hija li l-kritika hija kollha ipokrita, meta l-kbarat jiddeċiedu mod ieħor, Malta tagħmel tagħmel mod ieħor. Il-bqija, il-kritika kollha ta' Parsi li li min jgħid u jikkritika għax il-Gvern qiegħed ibigħ il-passaporti. Issa mbagħad tkażaw ukoll il-Kummissjoni tal-Ewropa u wħud mill-membri tal-Unjoni Ewropea u qalu Malta qed toffri servizz fejn kumpaniji kbar jistgħu jiġu jirreġistraw hawn Malta ta' parsi qed joperaw minn Malta ta' parsi mhux vera kull ma jkollhom Aqqas uffiċċju wieħed, għax f'uffiċċju wieħed ikun hemm ikun hemm 20 kumpanija qegħdin jaħdmu minnu. Fir-realtà jkunu qed jaħdmu minn pajjiżi oħra. U daw jagħmlu hekk biex f'Malta jħallsu biss taxxa ta' 5% fuq il-qligħ u kieku jħallsu t-taxxa f'pajjiżi oħrajn, fejn ikunu qed jaħdmu fi Franza, fl-Ingilterra, fil-Ġermanja, dawn ikollhom iħallsu 25 fil-mija, 20 fil-mija, 30 fil-mija taxxa, income tax. Issa di vera wkoll, di vera, aħna vera li f'Malta das-servizz qegħdin noffruh, Però vera wkoll illi l-Gvern Malti m'għandux għażla kif inhi s-sitwazzjoni għax din hija politika imponuta fuq Malta mill-istess Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, mill-istess Gvern tal-Unjoni Ewropea li qed jikkritika 'l Malta. Tant hija imponuta illi l-pajjiżi kollha tista' tgħid tal-Ewropa qegħdin jagħmluha dina dan is-servizz tal-evażjoni tat-taxxa. Jekk xi ħadd għandu xi dubju dwar dan, u l-Kummissjoni ma titwaqqaf il-ħadd mhux vera, jekk xi ħadd għandu xi dubju dwar dan, l-aħjar li jagħmel jara daqsxejn x'qed jgħidu l-unions tal-Unjoni Ewropea. l-unions fl-Unjoni Ewropea huma miġburin fil-European Trade Union Confederation, magħhom hemm il-unions kbar Maltin, il-General Workers Union, il-Forum Unions Maltin u s-CMTU bil-union ħaddiema magħqudin. Sentejn ilu dawn għamlu, il-European Trade Union Confederation għamlet studju dettaljat bl-esperti fuq din għall-kwistjoni tat-tax havens tal-moħbiet fejn banek daw, banek moħba jkun dan, li bih qiegħda tiġi evaduta t-taxxa. Dar-rapport tista' tarah fuq l-internet, jiġifieri jekk wieħed jidħol fil-websajt tal-European Trade Union Confederation isibu. L-ammont ta' flus li mhux qed jitħallas taxxa fuqhom sa sentejn ilu kien ilaħħaq il-triljun ewro fis-sena. Triljun jiġifieri ewro elf biljun ewro. Flus li ma tħallsitx taxxa fuqhom. Issa l-unions qed jgħidu, naturalment, Illi dan huwa inġustizzja kbira kontra l-klassi tal-ħaddiema. B'daw bit-taxxa li kieku titħallas fuqhom daw il-flus mill-kumpaniji kbar, kieku ara kemm jista' jinħoloq iktar xogħol, kemm jistgħu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema, inkluż ix-xogħol prekarju, jonqos fl-Ewropa. Kemm jistgħu jiżdiedu l-benefiċċji soċjali għall-klassi tal-ħaddiema fl-Ewropa flok jitnaqqsu kif qed jiġri f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, hawn Malta ma ġarax hekk imma f'ħafna pajjiżi hekk qed jiġru. Kemm tista' togħla l-minimum wage kieku mal-Unjoni Ewropea? Daw jekk wieħed jidħol fl-internet u jidħol fis-sajt tal-European Trade Union Confederation isibhom kollha dawn l-affarijiet. U mbagħad, Il-unions qed jgħidu wkoll kemm hija inġusta l-evażjoni tat-taxxa mill-korporazzjonijiet kbar meta l-ħaddiem bis-sistema tal-PAYE iħallas l-income tax qabel jaqbad il-paga. Jiġifieri din hija r-realtà. Issa da għalfejn qed ngħidu wkoll? Qed ngħidu biex biex wieħed jinduna kemm hija kritika ipokrita li qed tagħmel il-Kummissjoni tal-Ewropa kontra Malta, għax Malta hija moħba, hija tax haven. U għamlu jiena ngħid li l-Gvern m'għandux għaf joqgħod jiddejjaq jgħid iva aħna tax haven, bħalma huwa tax haven il-Lussemburgu, bħalma huwa tista' l-Olanda u kullimkien. U dawn jekk iridu Illi ma nibqgħux moħba għandhom iwieqfu 'l kulħadd, għaliex din l-istess argument. Jekk kumpanija allura trid tevadi t-taxxa u Malta m'għaddhiex dil-faċilità illi tevadi t-taxxa, di sempliċiment ħa tmur Ċipru, ħa tmur l-Olanda, ħa tmur il-Lussemburgu u taħdem minn hemmhekk. Issa, mhux qed ngħid li l-evażjoni tat-taxxi hija tajba, anzi, Hija kontra l-interessi tal-klassi tal-ħaddiema kemm f'Malta u kemm fil-kumplament tal-Ewropa u l-unions sewwa jagħmlu jiġġieldu kontra tagħha, imma xorta jibqa' l-fatt li l-kritika tal-Kummissjoni hija kritika ta' parsi, hija kritika ipokrita. Issa mbagħad tidher kemm hi ipokrita l-kritika meta l-kbir tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, il-President da tal-Ewropa, jġex il-Kummissjoni hija l-Gvern tal-Ewropa. Meta kien Prim Ministru tal-Lussemburgu, il-Lussemburgu għamlu l-ikbar tax haven fid-dinja. U għadu hekk sal-lum. Jiġifieri, x'għamel dan? Dan għamel liġijiet sigrieti dwar is-segretezza biex ma jinkixfux il-banek li jipprovdu kif tiġi evaduta t-taxxa. Inqabad aċċidentalment għax kien hemm wieħed U dana kixef, kien hemm wieħed jaħdem mal-banek u kixef, ċertu Antoine Deltour. Minn fuq li kixef Ilda Deltour, ressquh il-Qorti, akkużah li hu ħalliel, ara kemm qegħda tajba din. Mela Juncker għamel sistema fejn il-kumpaniji kbar, jisirqu bl-evażjoni tat-taxxa lill-klassi tal-ħaddiema u mbagħad għax kien hemm wieħed kixfu lil Juncker ressqu l-Qorti u mnalla ħarab dan l-aħħar li naf li kien, kien xi mkien Spanja għax kieku qiegħed il-ħabs da għax akkużat li ħa lil da Alla jbierek. Biex tifhmu kemm hi ipokrita dil-kritika, Juncker innifsu iktar minn għaxar snin ilu, Lil Mossack Fonseca, il-kumpanija, li issa kellha xolji għax tant inqabdet fil-ħasil tal-flus mad-dinja kollha, li kellha x-xolji, lil Mossack Fonseca, iktar minn madwar għaxar snin ilu, Juncker qallhom ħares, qallhom flok tibqu l-Panama intom biss, Ejjew il-Lussemburgu, nagħmlilkom uffiċċju minn fejn taħdmu u toperaw minn hawn ukoll, fuq qdi tal-evażjoni tat-taxxa u tal-ħasil tal-flus. Tistgħu timmaġinaw, u Mossack Fonseca, illi llum għandhom, spiċċa l-agħar jiġifieri reputation fuq l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, dana Kellhom joperaw, kienu joperaw mill-Lussemburgu bis-saħħa ta' Juncker u bis-saħħa tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Da qed ngħidu biex wieħed jinduna kemm hija ipokrita dina l-kritika li qiegħda ssir mill-Unjoni Ewropea. U tant hija ipokrita wkoll għaliex X'ġara wkoll, dal-aħħar ġara wkoll li hemm ħafna kritika fuq is-sitwazzjoni tat-tax havens ta' dawn il-banek moħbiet. Meta qed nitkellmu fuq il-European Trade Union Confederation, qed nitkellmu prattikament fuq il-klassi tal-ħaddiema kollha f'Malta, hawn fl-Ewropa, inkluż f'Malta. Pereżempju, jekk naraw l-irvellijiet demokratiċi illi saru fi Franza u għadhom għaddejjin fi Franza matul dal-aħħar xhur, waħda mit-talbiet illi qiegħda ssir hija preċiżament kontra das-serq illi qed jiġu misruqin il-ħaddiema permezz tal-evażjoni tat-taxxi mill-korporazzjonijiet kbar permezz ta' dawn it-tax havens, pereżempju. Issa tant kibret il-kritika min-naħa tal-ħaddiema, u tal-pubbliku in ġenerali kontra das-serq kollu, illi fl-aħħar il-Kummissjoni qalet issa rridu nagħmlu blacklist ta' dawn il-tax havens, dawn il-moħbiet. U damu jitkellmu kif se jagħmlu ma jagħmlux u laqgħat u kif se jagħmlu dana il-blacklist ġifieri biex jgħidu ara daw il-banek huma tax havens u allura ma nappoġġjawx li jiġu depożitati profitti ġo fihom biex tiġi evaduta t-taxxa. Imma x'ġara meta ħarġuha din il-blacklist? Alla jbierek! Ħarġuha l-blacklist U f'dil-blacklist għamlu l-pajjiżi fejn hemm it-tax havens li mhumiex qegħdin ġol-Unjoni Ewropea. Il-Bahamas, insomma oħrajn mad-dinja. Imma l-Iberek, dawk kollha ta' ġol-Ewropa, dawk qalu mhumiex tax havens. Fil-fatt anke lil Malta, tgħidu li kif Lilna ma qed jikkritikawna u ma għamlu xejn li biex jgħidu li fl-Ewropa hawn it-tax havens. Għax fir-realtà, peress li ma setgħux, qalu propjament mhux qalu Malta hija tax haven, qalu Malta għandha xeħta ta' tax haven, karatteristiċi, xeħta ta' tax haven. Għax għax tant jiġifieri qegħdin f'sitwazzjoni ipokrita u kuntraditorja illi jekk jgħidu li Malta hija tax haven, Ma jistgħux imbagħad ma jgħidux li l-Lussemburgu wkoll huwa tax haven. Ma jistgħux imbagħad ma jgħidux ukoll illi Juncker, il-kap tagħhom stess, huwa l-perċimes tat-tax havens u tal-evażjoni tat-taxxa u tal-faċilità tal-money laundering fl-Unjoni Ewropea. Allura qalu xeħta. Asqal xeħta, xeħta. Insomma, fir-realtà u x'jgħidu iktar biex jgħattu s-serq. Jgħidu li meta pajjiż qed joffri rati iktar baxxi ta' taxxa lil korporazzjonijiet kbar, din isejħulha tax competition. Tax competition, din hija kompetizzjoni, jiġifieri, ta' min jisraq l-iktar mid-drittijiet ta' klassi tal-ħaddiema, u jgħidluha tax competition biex jippruvaw ibenġluha. U da kollu x'juri allura? Da kollu juri li l-kritika li saret min-naħa tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea hija kritika ipokrita. Juri wkoll li dawk l-NGOs u oħrajn f'Malta li jikkritikaw lil Malta fuq dis-sitwazzjoni mingħajr ma jgħidu li din hija xi ħaġa imponuta fuq Malta min-naħa tal-istess Kummissjoni Ewropea, għax Malta tista' ma tibqax tax haven u xi darba hekk għandu jiġri li l-Ewropa kollha ma tibqax tax haven. Imma x'jiġri jekk jiġri hekk? Dawk li l-kumpaniji li biex jevadu t-taxxa jirreġistraw ta' parsi kumpanija f'pajjiż ieħor, flok jirreġistrawha Malta, jirreġistrawha Ċipru, jirreġistrawha l-Olanda, jirreġistrawha għand Juncker il-Lussemburgu, naf jiena. Allura, sfortunatament qegħdin f'sitwazzjoni fejn fir-realtà, din deċiżjoni oħra li hija imponuta fuqna. Issa, u mbagħad, hemm il-kwistjoni li l-unions tal-Unjoni Ewropea, il-European Trade Union Confederation, biex tispiċċa di tal-evażjoni tat-taxxa u tat-tax havens u tal-ħasil tal-flus ukoll, għax dan ikun hemm minnhom min qed jaħsel il-flus, żgur li jkun hemm, kif jista' jkun li le? Mela dan daqs dak kumpaniji kbar u daqs dak għandek l-industrija tad-droga l-kbira tant mad-dinja kollha inkluż fl-Ewropa, kif jista' jkun li ma jkunx hemm minnhom min qed jaħsel il-flus? Ma Il-unions iridu fl-Ewropa illi ikun hemm taxxa fuq it-transactions illi ikunu fil-banek kollha. U dina tajba ħafna mhux biss għaliex dit-taxxa mbagħad tista' tintuża għall-bżonnijiet soċjali u għad-drittijiet tal-popli fl-Unjoni Ewropea, imma hija tajba wkoll għax ikun hemm bżonn li l-flus jiġu rreġistrati sewwa. Allura jekk jiġu rreġistrati sewwa, allura l-evażjoni tat-taxxa tonqos immens jekk ma tispiċċax għall-inqas għax la jkunu rreġistrati mbagħad it-taxxa fuqhom ikollha titħallas ta' tnejn ta' 25 fil-mija qed jitolbu l-unions. Issa hawnhekk qed jiġri wkoll però illi dawk illi Jaqblu magħha din, jien naqbel magħha din, żgur għall-ħaddiema hija tajba ħafna. Però hemm minnhom min qed jgħid li biex issir din, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom iċedu id-dritt illi s-sistema tat-taxxa tispiċċa milli tibqa' f'idejn il-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Sal-lum, it-taxxa is-sistema tat-taxxa, Brussels għadu ma ħadhiex f'idejh. Il-pajjiżi tal-Ewropa kollha għad fadallhom id-dritt li joħolqu s-sistema tagħhom huma. Issa hawn min qed jgħid li minħabba l-kwistjoni tal-evażjoni tat-taxxa, il-Brussels għandu jieħu f'idejh l-awtorità ta' kif issir it-taxxa biex ikun jista' jimponi din it-taxxa ta' 25 fil-mija fuq it-transactions, li hija taxxa tajba. Il-European Trade Union Confederation mhux hekk qed tgħid. U Malta għandha tieħu l-pożizzjoni li qed tissuġġerixxi l-European Trade Union Confederation. Għaliex? X'qed jgħidu l-unions? U ħa naqra kelma b'kelma mir-rapport tagħhom, u dan tistgħu ssibuh fuq l-internet. Il-unions qed jgħidu, ħa naqra, Tax policy should remain in the national competence. but minimum of 25 per cent tax should be imposed on all banking transactions. Mela, il-unions qed jgħidu, m'hemmx għalfejn illi Brussels jieħu f'idejh l-awtorità ta' kif issir it-taxxa fil-pajjiżi diversi tal-Unjoni Ewropea. M'hemmx għalfejn issir din l-iskuża, qed jgħidu l-unions. Qed jgħidu biex issir Għandu jkun hemm qbil bejn il-pajjiżi kollha u jekk iku, jekk iseħħ dal-qbil Malta għandha taqbel miegħu, m'għandhiex tkun kontra tiegħu. Għax huwa fl-interess tal-klassi tal-ħaddiema u tal-popli kollha tal-Unjoni Ewropea. L-evażjoni mill-korporazzjonijiet sempliċiment qiegħda ġġib ħafna diżugwaljanza, sempliċiment qiegħda toħloq ħafna inġustizzji u qed toħloq ħafna faqar mal-Ewropa kollha u dan, dana kollu. Allura, imma għalfejn qed ngħidu dan? Qed ngħidu għax importanti ssir distinzjoni u importanti li l-Gvern Malti taħt l-ebda ċirkostanza ma għandu iċedi il-kompetenza tiegħu, id-dritt tiegħu illi s-sistema tat-taxxa tibqa' f'idej il-Parlament Malti, tibqa' f'idej il-poplu Malti, ġifieri. Alla ħares issa nċedu di wkoll għal Brussels, għax vera nkunu Ma nafx jien, ma nafx inkunu nistgħu nċedu iktar. Fl-istess ħin, ħadd ma jista' jikkritikana jekk aħna nieħdu l-pożizzjoni tal-unions, u meta qed ngħid il-unions, il-European Trade Union Confederation, din hija wkoll il-pożizzjoni tal-General Workers Union, tal-Forum Unions Maltin, tas-CMTU u tal-UHM. Dawn jaqblu magħha, dan li qed ngħid jien jaqblu l-unions Maltin jaqblu miegħu għax huwa parti mill-policy tal-European Trade Union Confederation. U l-Gvern kull ma għandu jagħmel sempliċiment li jiggranfa magħha ma' dal-istatement tal-unions u jieħu din il-pożizzjoni fl-Unjoni Ewropea u tkun tajba għall-popli kollha tal-Ewropa. Il-bqija kollu ta' parsi, il-krid kollu ipokrazija, dan li qed jgħid tgħid il-Kummissjoni. Issa mbagħad Semmew ukoll il-ħasil tal-flus mill-banek u qalu Malta ma rnexxilhiex taqbadhom daw jekk kien hemm, jekk kien hemm, ma qalux li min kien hemm jew ma qalu issa dej l-Ewropa hija baħar ta' ħasil ta' flus. Aħna nemla ħdej ħdej. Kieku kellu l-investiment kollu li jsir f'Malta ikun ta' ħasil ta' flus ukoll lanqas inlaħħqu mal-kumplament tal-Ewropa. Da qed ngħidu biex wieħed jara, mhux għax il-ħasil tal-flus, il-ħasil tal-flus x'inhuwa? Għandek il-flus tad-droga inti u l-sidien tal-intrapriża tad-droga li jkollhom il-biljuni Ma jistgħux iħalluhom cash dawn, ikunu jridu all right jixtru forsi depo, imma mbagħad ikunu jridu jinvestuhom f'xi ħaġa legali. Dan hu l-ħasil ta' flus. U dawn, Alla jbierek fl-Ewropa kemm iridu jsibu banek li jgħidulhom mela le ejjew ħalli naħslu l-flus. Biex ġejtni ħa nsemmi biss id-Deutsche Bank. Id-Deutsche Bank huwa l-ikbar investment bank Fl-Unjoni Ewropea kollha, mhux fil-Ġermanja, fl-Unjoni Ewropea kollha, l-ikbar bank da. U dan qabad li jaħsel il-flus tal-kriminalità. Ħan semmi u kien hemm ġifieri semmejnihom mal-aħħar mill-aħħar li tkellimna fuq dan il-programm fuq il-ħasil tal-flus u l-frodi mill-banek fl-Unjoni Ewropea, reġa' ħarġu ġiex każijiet kbar. Wieħed kien li jismu Swedbank, li huwa bank fis-Sweden, illi nqabad illi ħasel three point two billion sterling, iktar minn tliet biljun lira sterlina, flus tal-kriminalità Urihom li huma ta' pass il-flus li mhumiex ġejjin mill-kriminalità u kien hemm id-Danske Bank, il-bank tad-Danimarka, li dan qabad jaħsel mitej biljun, mitej elf miljun jiġifieri, ewro. Flus tad-droga li daw għamilhom jidhru ta' parsi flok huma flus ġejjin mid-droga ta' parsi ġejjin minn business normali. Issa hija ipokrita l-kritika tal-Unjoni Ewropea. fuq Malta. Mhux għax il-ħasil tal-flus huwa tajjeb għal li ħares ngħidu hekk, inkunu boloh. L-agħar ħaġa minn dak kollu li qegħdin nitkellmu, u vera għandu jkun hemm ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ta' vera. Imma l-Ewropa ta' parsi. L-Ewropa ma tridx il-kbarat tal-Ewropa, mhux il-popli, meta ngħidu l-popli tal-Ewropa, kontra kulħadd kull min hu f'sensih kontra d-droga u kontra l-ħasil tal-flus. Imma l-kbarat mhumiex Għaliex? L-ewwel nett kull min jinqabad ħlief multa ma jeħilx. M'hemmx ħabs għalihom dawn. Araw, araw, follow jew m'hemmx ħabs għalihom. U t-tieni nett, il-banek, il-policy fuq il-banek huwa ta' deregulation, eh, m'hemmx ħafna regolamenti ħalluhom free illi jagħmlu eh, kif iridu huma. Allura dan huwa il-sitwazzjoni ta' din l-ipokresija u dakollu li qiegħed ngħid jiena jkompli jsaħħaħ allura l-pożizzjoni tagħna bħala Kampanja Ħelsien Nazzjonali u anki tal-Front Maltin Inqumu. Dawn huma kollha raġunijiet il-għala li juru kemm qegħdin f'sitwazzjoni ħażina Bil-ftehim li għandna mal-Unjoni Ewropea u li hija l-aħjar ħaġa għall-poplu Malti biex neħilsu minn dan l-inkwiet kollu hija jew nibdlu l-ftehim u nagħmluh b'mod li jkun jaqbel għal Malta u neħilsu minn dan l-imbarazz kollu jew inkella noħorġu mill-Unjoni Ewropea u l-policies tagħna nagħmluhom aħna kif jaqbel lilna għall-poplu Malti. Nirringrazzjakom. ta' attenzjoni. Infakkarkom li dal-programm jinstema' regolarment kull nhar ta' Ħamis fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija u mbagħad ikun hemm ripetizzjoni s-Sibt fil-ħamsa u nofs ta' waranofsinhar. Grazzi.